Salam dostlar gowmy ýagdaýlaryňyz Günlük ýüz iki ýüz dollar gazanmak isleýän bolsaňyz meniň YouTube kanalyma we Telegram kanalyma goşulmagy unutmaň. Meni köp adam sorapdyr e, TikTokda bu kriptomy, kriptoda söwda etýäňizmi, bitcoin alýaňyzmy, nädip oýun alýar diýip sorapsyňyz. E, bu kripto däl doganlar, e, bu binarny opsion Men binary opsionlarda söwda etýän. Binary opsion barada-da maglumatlary men size giňişleýin bereýin. Bundan öňde men size trading näme, trader kim, bunlar barada biraz maglumat bermek isleýän. Trading bu e, dünýä bazarlarynda, maliýe bazarlarynda söwda etmek. Trading sözü bu iňlisçeden e, terjime edilende trade etmek, ýagny söwda etmek Diýilýär, treýderde bu dünýä bazarlarynda, maliýe bazarlarynda söwda eden edýän kişilere aýdylýar. Dünýä bazarlarynda näme bar? Dünýä bazarlarynda 4 sany dünýä e, maliýe bazarlary bardyr. Bu bazarlara e, bu bazarlara birinji e, Birincisi walýuta bazarlary, buňa forex diýilýär. Ikinjisi kriptowalýuta diýilýän, siziň tanaýan bazaryňyz kriptowalýutalarda. Üçünjisi bu çig mal bazarlary, bu e, futures diýilýär buna. Dördünjisi de aksiýa bazarlary. Bu e, e, bu bazarlar barada biraz maglumat bersem, kripto kriptowalyuta bazarlarynda biz koinlerde, altı koinlerde, bitkoinde söwda etýäris, ýagny alyp satýarys. E, futures futures bazarlarynda, ýagny çig mal bazarlarynda biz altyn, kümüş, neft ýaly çig mal harytlaryny söwda etýärler. E, etýäris. Ondan başga da e, forex-de biz walýutalarda söwda etýäris. Aksiýalarda da adyndan belli şu bolýan bolşy ýaly kärhanalaryň aksiýalaryny alyp satýarys. Treýderde bu alyp satýan kişilere e, diýilýär. Hoş, indi bolsa e, binarny opsion barada e, maglumat bersem, binarny opsionlar bu, e, ýagny şol aktiwlerde söwda etýäris, ýöne belli bir wagt aralygyna, ýagny bärde e, wagt bardyr. E, bu 5 e, sekuntdan dört sagada çenli aralykda söwda etýäris. Ýa ýokaryk ýa-da aşak. Ýagny ýagny e, zelkany ýa ýokaryk açýas analiz etdikden sonra ýa ada aşak açýas. Ýagny buy sell bildiňiz ýaly e, her bir e, bazarlarda her bir brokerde bardyr ýa satmak ýa-da satyn almak. Indi bolsa e, grafikde biraz grafik okumany öwreden, tehnik analiz etmäni, biraz liniýalary näle çekmäni. Geçen sapar men urowenleri görkezipdim. Bu e, bu saparda da men size trendleri, ýagny şemleri näle anyklamalysyny, zatlary öwredeýin. Bunun başga-da, e, meselem şu wagt e, Usede BRL-de, ýagny bizde bu ýerde gorizontal liniýany alalym, ýokarda soprotiwleniýa gelýär. Soprotiwleniýa soprotiwleniýa geldikden soňra baha nirä gitýär? Ýokary gitýär şu wagt. Biz bärden ýagny сделкany açanymyzda biz ýokary urowenleri tapmak üçin uly bolan time frame-lere seretýäris. Ýagny bu ýerde biz 5 minutlyk time frame-e seretdikden soňra bir bir, bir minutluk e, time frame-de zerkamyzy açýar. Ýagny 5 minutluk, 10 minutluk ýokary time frame-lerde bakdygyňyzda, ýokary time frame-lerde urunlar gowy görünýär. E, ýöne 1 e, bir minutlukda bakdygyňyz time e, urunlar bärde biraz e, işlemeýär. Oň üçin ýokary e, time framelere geçip, e, uruwinleri bärden belgileýäňiz. Meselem, men şu wagt 5 e, bärden geçdim. Bärden 5 minutlyk aşağı açaýyn zdelkany. Sebäbi e, baha aşak gitýär. Ýani uruwinden e, bakyň näçe sapar e, dene, deneme ýapdy bärden.

Ýagny şu taýdan aşak ýene alyp bilýäris. Zelkamyzy dagon bererek bärik e, urüwin e, baha bärik grafim e, mumlar bärik ýetdiğinde biz bundan ýene 5 dakikalyk aşak alyp bilýäris. Ýagny bu şeyden aşak gitýär. Hany bakalım. Men size 5 minutlyk açdym.

Zýalkamyzy eger-de bärik gelse ýokaryk açýas zýalkamyzy. Baha ýöne şu wagt ýetmedi. Eger ýeterse bärik jini goýjak. Ýani baha bärik ýetdikde bize habar berýär.

Ýüpden. Serediň, bärde şemler e, kiçelýär. Ýagny e, alyjylaryň güýji e, azalyp mana başlady. Ýagny bu e, urwenden aşak gider.

Alyjylar-da, satyjylar-da ýany bilenoklar, ýokary kiçeni-de bilenok, aşak kiçeni. Ýany belli däl. Satyjylar ikisi deň gelýärler. Satyjylar we alyjylar arasynda baha deň gelýär. Şonuň üçin-de dojilerde kap e, ýapylýar. Bu e, şemleri ben size ýene bir sapagymda şey yaparyn, video çekerin. Bu şemleri okamagy, neil okalýanlygyny. Bu şemler doji şemleri. Doji şemler nämede çykýar? Bazarda e, bir berkararlyk bolsa, ýagny näme diýilýär? E, türkmençe men şu wagt bilemok. Neytralny bolsa, ýagny e, hem ýokary kiçegini hem baha deň bolsalar, onu e, doji kapatýar. Doji ýapylýar şem. Baha aşak aşak urugyna gelmek isleýär. Bärik geldikden soň biz ýokary zelkamyzy açýas. Bärde prosentler barda. Bu prosentler näme? Bu prosentler ýany siz 5 dollar goýýaňyzmy? Ýani meselem men 100 dollar diýip hasaplarym. Eger siz 100 dollar goýýan bolsaňyz, zelkany açýan bolsaňyz, bärde 57 prosent bolsa 100 dollar goýanyňyzda 57 dollar işleýäňiz, gazanýaňyz. Eger segsen dokuz dollar bolsa, segsen dokuz dollar, ýüz dollar goýdugyňyzda segsen dokuz dollar iş gazanýaňyz. Eger-de bärde 90 90 prosent de bar, 93 prosent de bärde 93 dollar alýaňyz, 100 dollar goýanyňyzda, ýöne bärde volatiliniz ýokary bolýar. Oň üçin kän bir bärik girip söwda etmegi maslahat beremiz. Ýani

Bärde näme bolýar? Bärde e, trendi bozmana çalışýar. Biz bärden 5 dakikalyk ýokary galýas. Ay biraz gijä galym. Şonda da bärde näme edýär? Bu aralykda trend e,

Eger-de bu urowenyny-da bozsa, dagon alyp bärik ýany dagon almany ýene baş täze başlaýanlar üçin maslahat bermek ýany bazary gowy tanadykdan soň bazarda gowy işledikden soňra dagon alyp bilerler meselem eger-de baha bärik gelse mundan ýokary gaçýar eger mundan da bozsa bärden ikinji uruwinden ýany bärde de

Bärden biz näme gördük? Bärden e, fiyat toplandy, e, baha toplandy. Bundan ýokary gaçýas. Biraz aşağı ýokardan boldy. Ýöne biz aşakdan şul iňneden ýa-da bärki iňneden e, ýakalasak, gowy ýokary giderdi. Eger bärden ýokaryk bozup e, aşak gitse, baha biz bu uruwyndan ýokary galýas. Bäri bozdy. Trendi bozdy, ýagny aşak gitdi. Ýagny bazarda 100% diýen analizi etdikden soňra da 100% boldy diýen zat ýokdur. Ýagny tre analiziňiz, tehnik analiziňiz işlese, %70, %60% işlär. Ondan ýokary däl. Ýagny garantiýa bazarlarda hiç bir zaman ýok.

Bärde näme görýäs? Bärde-de ýokary tarapa ösüş trendini görýäs. Bärden 2 dakikalyk ýokary galýas.

Berde biz näme görýäris? Berde biz euro dollaryň sterlinge şey jüştligi olduğunda biz näme görýäris? Yani düşüş trendini görýäris berde. Men size belgiläp bereýin. Ýagny analizi şeýdip etjäňiz. Bazarda hiç bir zat özüne bolanok. Ýagny bazarda baha bir e, uruwinleriň arasynda ýörer. Ýa düşüş trendinde, ýa ýokary ösüş trendi bolar. Ýa da flat zona bolar. Olary men başga sapaklarymda men size arkaýyn öwrederin.

Eger bärik degsi açýarys, degmese açamyzok zýalkany. Bu eger bärden açaýsak, ýokary gitmegi-de mümkin. Sebäbi ugrubini retest etmek, barlamak islär. Oň üçin degmese, ugrubine degmese hiç bir zýalka açamyzok. Men size biraz bolsa-da maglumat berdim diýip düşünýän. Meni takip etmegi we laýk goýmagy unutmaň. Eger bir zat e, soragyňyz bar bolsa, maňa liçkadan ýazyp bilersiňiz. TikTok sahypama ýa-da Telegram e, kanalyma tapawut ýok. Orda men size kömek etmege e, biraz bolsa-da kömek etsem beýenerin. Bundan başga-da takip etmegi we laýk goýmagy wideolaryma unutmaň. Sagja boluň dostlar, sag-aman oturyň.